גוט מארגן רבותי, וואס מאכט די עולם דא? ברוך השם די ביסט צוריק געקומען צו די הייליגע הלכות תפילה געווארהייט שיעור, און די תכלית פון די שיעור, וואס איך זאג אלעמאל, איז די דווקא איז אז מען זאל געבן די מענטשן די אווערנעס אז א איד זיך אויפפירן אין שול, באקומען אין צייט, נישט אויסלויפן אינמיטן, נישט נישט אפפוצן דאווענען, און אויך נישט שערן ביים דאווענען בכלל. פאר פאר איך פאנג אן אפאר זאכן וויל איך באזונגען. סאו ברוך השם איז שוין די פיפטע פון וואך, און ברוך השם מען זעט אז א עולם קומט אריין, גייט מענטשן עדווערטייזן די שיעור איבעראל, פאר פלאטפארמס, ביי די פלעצער, איך האף המש'ס הילף איין טאג, ספעשל אין זומער צייט וואס מען דארף האבן די שמירה אויפן נשמה ביים דאווענען און ווען מען גייט ארויף מענטשן צו צו די באנגעלאוס אדער צו קעמפס. וואס איז נאך א מעשה וואס איז געשען צו מיך די אנדערע נאכט? איך געדאווענט מעריב אין א שול, אין א בערך כ'מיין זעכצן זיבעצן יעריגע בחור געדאווענט פון תלמוד, און ווען איך האב אריינגעטרעטן צו די שול אדער אדער בני מנין, כ'האב געקענט איינזעהן אז דאס גייט זיין זייער שנעל מעריב ווייל א בחור ווייסט אבסולוט נישט קיין גוטע פערזשען מידות אדער אפשר סקיפט יעדע ווארט, אז אין כך וכך הוה, אזוי איז געשעהן טאקע, דער בחור

כ'האב בעזה נאר איך וואלט דערהויבן דעם נאכן דאווענען אבער ער האט געוואוסט גאנץ קלאר אז אפשר געווען גאנץ אינמיטן שמועס וויאזוי ער דארף אויפפירן אין שול אדער וויאזוי ער דארף אויפפירן פאר די אזא שליח ציבור אזוי ווי מען גערעדט אין שולחן ערוך שוין אפאר מאל שוין אין דעם ענין סאו נאכאמאל צו דערמאנען די עולם אז מען טאר נישט דאווענען שנעל, ספעשעלי א שליח ציבור טאר נישט דאווענען שנעל, מען האט שוין גערעדט דערפון אין די שלחן ערוך, אויך ר' חיים קנייבסקי ספר שלחן ערוך, נישט לאנג צוריק, ענד ס'איז א גוטע דערמאנונג פאר די עולם צו קענען צו אנפאנגען האלטען די הלכות, די גאנצע שיעור, די קאפקע פון די שיעור, איז צו מאכן מענטשן געוואר אז די זאך איז נישט ריכטיג, עס איז אסור גמור צו דאווענען שנעל, צו קומען שפעט און אזוי ווייטער, דאס איז די גאנצע תכלית פון דעם שיעור, און איך האף מענטשן וועלן נעמען צו הארץ אז מען דארף אנפאנגען צו פאלאוען די הלכות פונעם שולחן ערוך. ווי אזוי פירט זיך אויף אומלאנדן. די אנדערע זאך און אנדערע אנאנסמענט איז אז קרן זית יום טוב האלט יעצט אינמיטן אין די איין מיליאן קבלה קאמפיין פאר א טשענס צו געווינען א מיליאן דאלער פאר זיי פאר זיי פאר זייער בית מדרש. אינפארמאציע גיי צו KTYT דאט ארג, נאכאמאל KTYT דאט ארג, און כ'וועל אויך האבן אפשר אויך א לינק אויף וואטסעפפ אדער אויף יוטוב בעזהשי ת שפעטער, און מאך א קבלה, איך האב עס געטון, און איר קענט עס אויך זיכער. אונז האלטן יעצט אינעם חיים קנייבסקי שיעור, אורחות יושר, אונז טוהן די צווייטע שיעור פון די וואך, אזוי ווי אלעמאל, מ'האלט יעצט ביי כ ד. מ'גייט רעדן וועגן שמונה עשרה די גאנצע נעקסטע פאר הלכות. מיט שמונה עשרה יתן ידו ועל ליבוי. מיט שמונה עשרה זאל לייגן זיין האנט ביי זיין הארץ. הימות אייער שמאלעס. זיין ריכטע האנט זאל זיין איבער די לינקע האנט. והגדילם יוכל לפנים און ביידע פאלמס דארף זיין איבערגעבייגט אזוי.

מי שאינו עושה כן, פאר איינס וואס טוט עס נישט, נעשה שדו נחש אחר שלשון מסעו, איז זיין שדו געווען אזויווי א שלאנג זיבן יאר נאך זיין מיתה, כמו שאמרה גמרא מסכת בבא קמא דף טז עמ' א, ח ו, ביי שמערסע און תחתון אסור להפסיק לדבר, צווישן שמערסע און תחתון טאר מען נישט רעדן, טאר נישט מפסיק זיין רעדן. דאס רעדט ביי ר' נאוה און ס'איז ממש א וויכטיגע זאך צו עפעס צו זאגן וועגן דעם מנין, אדער עפעס וועגן צדקה, אבער סתם צו שמועסן איז כולא עלמא אסור, מ'האט שוין גערעדט דערפון אפאר מאל שוין אין די הלכות, אין די פריערדיגע הלכות פון חיים קניבסקי און אויך פון קיצור שולחן ערוך. שש מעשיות, די דריי דריי סטעפס, כאחת כאורך הרגל, ווען ס'קומט צו שמיני עשרה, איינער גייט צוריק דריי דריי דריי סטאפס, דריי סטעפס, כאחת כאורך הרגל, יעדע סטעפ נעם א פונקטליך די לענגט אויף אויף איין פיס, לא פחות ולא יותר, נישט ווייניגער נישט מער, וצריך לבצע שש מעשיות בכריעה אחת. מען איז מוז וואקען אלע דריי סטעפס מען איז געבוקט כשאומר ווען ער זאגט אויס א שומר נאמר אויף און ווען מען זאגט ביי קיינע צויר און מען זאגט זאגט מען אויס שומר נאמר אויף ווען שומר נאמר אויף קאל איז צו האבן יום איין ס'איז אויס שומר נאמר אויף משלח ווי עס מאל ער בייגט זיך צו די לינקע זייט. יעשה שלום עלינו, היעשה שלום עלינו, משלח ואל יאמר, און ווען עס קומט צו יעשה שלום עלינו דארף מען בייגען צו די רעכטע זייט, ועל כל ישראל, אבער ווען מען קומט צו ועל כל ישראל, משלח ואל פרנס זאל בייגען פארנט. ח ח אסור לדבר בשעת חזות השץ, ס'איז אסור צו רעדן ביי חזות השץ, ואפילו לומר תחתיהם עוד ללמוד, אפילו צו זאגען

ליין ליין די פרשה מיט מיט חזו ששאץ אין קדש לוי דיי שלוי קאב זאך נישט נאר איז נישט ווי קאב זאך בכלל דער פען דער קאב און שוין קאך אז מען קאב און שוין דעם אלס נעמען זאט אין דעם היי מוש חיי הו ביי מחב ליי שוב ווייל צו וואס וואס וואס שלעפט זין מיט דעם חבר שוב און חבולה ווען דער קור אויף אויף פאלשקייט שטייט אין עיין ברכות חב ד עמוד ב', וואס הוי' ק זאל ער יצליח אין זיין תורה, האלט'ש קען נישט מצליח זיין אזוי, כמו שכתב בן איש רבה פרשת מטות, ס'איז געשריבען אין בן איש רבה פרשת מטות, ואפשר אפילו די עבד לא צריך אנשי המקרא, ס'קען זיין אפילו די עבד קען נישט נוצן זיין אנשי המקרא, דהיינו מצוה באב עבירה ווייל עס איז א מצוה באב עבירה. ווי א מטב ים אסור להפסיק ביי שמע עשרה זיך טראכטען, האט שוין געזאגט פריער, מען דערמאנט עס נאכאמאל, אז ס'איז אסור צו מפסיק זיין צו שמע עשרה און טראכטען, כבאי שחוריך, אזוי ווי ס'איז דא ביי א שחור'עך, נאך איינס, הגם אין שמע עשרה. איינער וואס האט געדענקט שוין ווען עס איז, אויסער אזא סארט פראבלעם צו איבער אשק ואשאץ, ס'איז אסור פאר אים צו אומדרייען אין די וועג דורכצוהערן צו די מענטשן ווען מ'איז דאווענען, כפי די אורח חיים, סימן כג סי' ב'. אקעי, די נעקסטע סעגענט וועט מען תחתן. אליני, מיר שוין רעדן פון דעם נעקסטע וואך. אקעי, מיר ציען אנגעבן די מעשה. פון רבי פסח קרוין. איז די צווייטע וואך. מיר רעדן וועגן קדש. מיר האבן געהאט א מעשה לעצטע וואך וועגן קדש. די וואך אויך. אויכעט. סאו, דאס איז נאכאמאל דאס איז א ספר קול המגיד אויף אן תפילה, איך וויס איך קען און איך טייטש עס ב אין אידיש. סאו ס'איז געוויסע ס'איז דא געוויסע חילוקים אין די קאווערש וואס לייגט ער איז לויט די עלוזשענס וואס די די לייגט צו טיפע מיינונגען אדער סימפל ווערטער פון די טעקסט. איין פסוק איז זי הייסט שמי רב וברוך כל מאור מיו, מיין זיי זיין גאנצע נאמען זיין געבענטש אייביג און אייביג, די פרעיז האלט איז דא זיבן ווערטער אין אים, און די נאמבער זיבן רעפרעזענטירט א חלק א זאך און וואס ווענדט זיך צו ס'דא זיבן טאג אין א וואך, זיבן יאר, זיבן יאר אין שמיטה, און זיבן סייקלס פאר יובל, און זיבן וואכן אין צוגיין פון מצרים ביז הר סיני, און נאך א זאך בממוצע זיבן האלב יאר צו סיום א ש ס. די זיבן ווארט פארמולע אויף ווי הייסט שמע רבי איז א עקספרעשאן אויף ממש צדיק געווען קומט צו די אייבערשטן זויה לערנט עס אויס אז די הייסט שמע רבי האט ממש הויכע הויכע הויכע זאכן ממש אז איז מער ווי וואס וואס קען עקנאלעדזשן די אייבערשטער'ס הייליגקייט, ווען מען זאגט עס מיט מיט די ריכטיגע כוונה, און ממש אין א ספיריטשועל וויגאר ווי מען זאגט אין ענגליש, עס קען קען אוועק הרג'נען די די שלעכטע מענטשן וואס וואס קומט אויס פון א מענטש וואס פון א מענטש ביז א מענטש טוט נישט אן עבירה ער טוט א עבירה און ער פארווענדט די אייבישטער'ס שיינקייט פאר וועם פאר ער פלעגט זיין קינדער וועגן די ב ב מינע פאוער אויף אים שמע רבא די איז זאל האט געבעטן אז מען זאל זאגן א צייט אז מען זאל אויף עקסעפטען אפילו ס'איז געהארגעט געווען למען השם. חזל ענדיגט עס אויס, קוים אויב מיר שוין רב וברך בכל כוחו כל רגע זיי דינאו. איינער וואס ענטפערט בעיקר זאגט נאך מיר שוין רב וברך לא מאה מאה איז ברך. יא. זאל זיין גרויסע נומערן געבענטשט נאכאמאל נאכאמאל. מער זיין כוחות. דעי כח דעי טאקע דעי כח דעי גזירה און און דאן קעגן אים איז עס ריסען די מאראלן עקספלעינט די טעם פאר די די שכר אז פאר זאגן אמן שם רבו אין די וועג ווייל ווען מען בענטשט אייבערשטער לא עלמא עמייהו אייביג און אייביג דאס מיינט אין די צייט פון די וועלט און אין די צייט פון אנדערע וועלטן. און זענען געווען נישט אין דער וועלט, אין א אין א הויעכע פלעצער אין אסד, אזא הויעכע שבח איז קומט א גוטע שכר. ביי א יעדע קאווענשאן אין אין נאוועמבער טווענטי טווענטי טרי, ר' גרשון מילער, ראש המועצה ישיבת ידיד אין דעטרויט, האט געזאגט אז די חזל און די מאראל, און געפרעגט די קשיא. ח א בהמה קען זאגן שבח און ער קען עפרישיעטן עסן וואס איז זייער טעיסט גוט, אבער זיי קענען נישט געבן שבח אויף עפעס א ארבעט אויף ארט א פסוק אין חומש. טאמער ס'העט ממש ארויס חוץ די וואס מ'קען טון, אויב אזוי זיי האבן נישט קיין שום קאנצעפט אויף וואס די וועלט איז, וויאזוי קומט וויאזוי קומען מענטשן צו די אייבערשטער? ביז איך געזאגן אין שווארצע אייבערשטער דאד ער זאל אונז זאל בענטשן אין אין אוסד וועלט דער מילא האט געזאגט דעם דעם מאמעס דעם מאסע דא אבער רעמבצע רויזע טאבע האט געוואונט אין טשעקסלאקע אין די ניינטין פארטיס וויסינג אז זיי קאנטרי וועט וועט אפגענומען ווערן ביי די דזשערמענס זיי האבן פארלאזן די הויז, זיך באהאלטן אין געוויסע פלעצער, ביי פרעסבורג און סענהעלי, אויב אזוי האט מען געקענט כאפן, נאכאמאל, זיי האבן געקענט. ה. נאכאמאל קען מען קען נישט געווען ארעסטירט ווייזען פאלשע פאספארטס פאר פיר יאר און זיי האבן געלויפען באהאלטען ביז זיי זון אז ריעל און די קינדער געבוירען ווען זיי זענען געמופט עווענטשעלי ווען ער קומט צו די יו עס רב טאובער איז געווען ממש א בעל רעדע בעל דרשן ער שרייבט און געפאנדעט די מעראן האדערא אין מאנסי ניו יארק. ווייטער, צווישן ניינטין פארטי און ניינטין פארטי פאר, רעבענס האט האלב אויפגעגעבן געבוירן געווען צו פיר קינדער אונטער די נאזען פון די נאציס, נישט קיין איין חבר אבער קאזינס, און קען פארשטיין וואס א איד וויל ברענגען קינדער צו די וועלט, ווען מען הרג'עט אויס מענטשען. און זיי אויך האט נישט געקענט שום גאראנטי אז זי אז זי א קינדער לייק גיין ווען די פארט צו אשוויץ אז זיין זיר ער בעלד און דאס איז אין ניינטין פארטי פאר מאן זיי טאקע וועגעפירט צו אשוויץ און דורך אלע פרויען מערי עידזש, זיך ליינד אפ אויף די לינקע זייט און זיצן ביי די געסט טשעמבער האט אים יוסי מענגעלע ימח שמו האט געגעבן מיר צו די לינקע רעכטע זייט ווייל ער האט געזען אז אז עס גייט אום א בעיבי און מ'האט געזען עקספערימענטס אז זייערע פרויען צו זעהן ווי שנעל זיי קענען ווי שנעל זיי קענען געבוירן ווערן פרימעטשור. סאו איך פרעג דיר עפעס, איך פרעג דיר עפעסען, א נאך א משל, איים סארי, א משל, ער געניצט די רעבעצען אין די עקספערימענטס און געבן אינדזשעקשענס, טאקע, זי איז געווארן טראגעדיג, זי איז געווארן, זי איז א לעיבאר, פריער געט א טאכטער. האט מען עס ממש געהאקט אויפן פלאץ. ר' נסים טאבאוו פלעגט זאגען נאכדעם אז די געמיין אז זי איז ממש לאקי צו אריינברענגען די טאכטער אין די וועלט וואס איר בעבי האט געסעיווט איר לייף איר לעבען אז די רעבעצען האט אז די רעבעצען האט די רעבעצען האט סך הכל געווען א מעטערניטי ווארד ווי איידער צו גיין צו די געזש טשעמבער, אפילו האט זיך געהערט די מאמעס וואס האבן געבוירן קינדער זאלן געז, אבער זי האט ברעכט נס קענען זיך ראטעווען פון די שפיטאל צוויי טעג נאכן געבן בירט צו איר טאכטער. און וואס איז געשען? זי האט געמיהט איר שוועסטער איז אין א פעלד, איר האזבענד רבי אהרן, זיין מאן רבי אהרן און זיינע פיר קינדער, און דריי יונגע ברודערס, זיי האבן סורווייווט אוישוויץ, נאכן אבעראושען רעביצין, אזוי ווי רוב סורווייווערס האב נישט געוואלט הערן וועגן דאס, אבער ווען זיי זענען זייער אלט, איר זוהן אביר זיע פרעגט איר נאכאמאל די קשיא, זיי קענען נישט גענוג ענטפערן, פארוואס האסט געברענגט קינדער אין דער וועלט נאכן זעהן די שווערע צייטן, דו טראכסט נישט אז דיינע קינדער וועלן נישט סורווייוון? זיי האבן געענטפערט זייער זייער שטארק, נאדי ווי דו ביסט. מיר זענען אידן, אונז פארליר נישט קיין קינדער, דו ווייסט נישט אז וועגן די חטא מעשים, אונז ברענגען קינד צו די וועלט נישט נאר פאר די וועלט, פאר פיוטשער וועלטען, יעדע יונגעל, אידיש יונגעל איז נצחיות און עטערניטי, יעדע נשמה איז אייביג, נאכדעם האט געזאגט וואס די מאראל שרייבט, וועגן דעם כלל ישראל זיי זענען בקיאים אין עולם הבא, קענסט זאגן אין יש מראה בכל עולמא מאיה, אונזער קאפ איז נישט נאר אין די וועלט באט אויך אין אנדערע וועלטן, אונז און אונז דארף ווען די וועג אונז דאווענען, זאל מען זיין זוכה צו אונזערע קינדער צו באקומען צו געדערכען די גאולס. פאקוס אויף פאקוס איז נאר אויף די אינער זכות, די אייבערשטער זאל העלפן דעם זכות, און טאקע געהאלפן ווערן מיט השפעות טובות, זאל זיין א גוטע טאג, נישט פארגעסן צו מקבל זיין KTYT דערויף, יעדן טאג.